Үтүө киэһэнэн, ол-оор, эһиги остуоруйа истэргитин таптыыгыт дии, мин билигин эһиэхэ остуоруйа кэпсиэҕим, кыһыл бэргэһэчээн, арай биирдэ олорбута эбитэ үһү кыракый кыысчаан, кини ийэлээх уонна эбээлээх эбит, эбээтэ туһунан олорор эбит, биирдэ эбээтэ кыысчааҥҥа кыһыл бэргэһэ бэлэхтээбит, онтон ылата кинини Кыһыл бэргэһэчээн диэн ааттыыр буолбуттар. Ийэтэ биирдэ эппит, «Кыһыл бэргэһэчээн, эбэҕэр бараар эрэ, үүттэ уонна лэппиэскэтэ идьээл» диэбит. «Сөп ийээ, барыаҕым» диэбит кыысчаан сарсыарда эрдэ туран эбэтигэр барбыт. Ол баран истэҕинэ арай суолга бөрө турар эбит Дорообо, кыһыл бэргэһэчээн, ханна бардыҥ? диэбит. Эбээбэр баран иһэбин, кэһии диэн иһэбин, лэппиэскэ уонна үүт диэбит. Эбээн ханна олороруй диэбит. Бу суолунан баран истэххинэ, онно тыаҕа олорор диэбит. Уонна баран испиттэр. Бөрө аргыстаһан баран испит кыһыл бэргэһэчээни кытта. Онтон эппит, кыһыл бэргэһэчээн, көрөр оҕо хонууга Сибэкки бөҕө үүммүт дии, онтон эбээҕэр үргээн итибэккин дуо диэбит, «Ээ, кырдьык даҕаны, даа мин эбээбэр сибэкки үргүүбүн» диэн баран, хонуу диэкки сүүрэ турбут, ол бириэмэҕэ бөрө эмээхсин дьиэтин диэкки ойо турбут, тиийэн кэлбит уонна ааны тохсуйбут «Ким кэллээ?» диэбит эбээтэ, «Мин кыһын бэргэһэчээн кэллим» Эйиэхэ лэппиэскэ уонна үүт аҕаллым диэбит. Ону эбээтэ эппит, «Иннэ ааҥҥа крючок баара буолуо, ол крючогу тат оччоҕунаан аһыллыа» диэбит. Бөрө крючогу аһан баран дьиэҕэ ойон киирбит уонна эмээхсини ыйыстан кэбиспит. Уонна эмээхсин таҥаһын таннан баран оронугар сытынан кэбиспит Сотору буолан баран кыһын бэргэһэтэ тиийэн кэлбит, арай көрбүтэ ааны аһаҕас эбит, «Тыый, эбээм тоҕо аанын хатаабатах буоллаай?» диэн баран дьиэҕэ киирбит, арай эбэтэ ороҥҥо утуйа сытар эбит, эбэтин аттыгар тиийбит уонна оронугар олорбут, арай көрбүтэ эбээтэ кулгаан аһа улахан эбит Эбээтэҕэ кулгаан улаханый диэбит, эйиигин үчүгэйдик истээри диэбит, онтон хараҕын тоҕулаханый диэбит, эйиигин үчүгэйдик көрөөрү диэбит, онтон айаҕын тоҕулаханый диэбит, эйиигин ыйыстаары диэн баран кыһын бэргэһэсээнэ ыйыстан кэбиспит. Онтон халкыы утуйан хаалбыт. Ол утуйа сыттаҕына дьиэ аттынан булчут баран испит. Арай иһиттэҕинэ улахан баҕайы мунну тыаһыыр эбит. Бээ, бу эмээхсин муннута тыаһамат этэ, атын киһи баар быһылаах диэн баран, дьиэҕэ көтөн түспүт арай бөрө утуйа сытар эбит. Бөрөнү иһин хайатахпыт уонна кыыһы уонна эмээхсини ороон таһааппыт уонна бөрө иһигэр таас симэн бараннар тигэн кэбиспиттэр. Арай бөрө уһуктубута, утахпыт аҕай эбит. Бээ, мин Наһаа тохпуппун, күөлгэ киирэммин уолуом диэн баран күөлгэ киирбит, төҥкөйбүт, тааһа таннары тардан, бөрө ууга ууга охтубут уонна тимирэн хаалбыт. Онтон булчут кыһыл бэргэһэчээн эмээхсин буоланнар арыылаах лэппиэскэлэрин сиэбиттэр, үүттэрин испиттэр уонна үчүгэй баһыйтык олороллор үһү. Манан